Salud oc'h tout c'hoarierien, mat an traoù! Hirio hon lirzhin hag e huchont tamm-bin, rak emaomp o vont da gomz eus an dra dibar. Setu moarvat en em c'houlenit perak e tiskouezan war ma skramm amañ ur paotr ganet gant banniel Kembre o tañsal war ur rink gant un dablez echedoù en-kreiz. Afer ar checkbox ar checkboxing ivez. Setu ha n'oublian ket hag-eñ 'peus klevet komz eus se. An dra-se zo bet ijinet 'barzh ur vandenn-dreset ha gerioù eo deuet da vezañ un dra un dra gwir de vat ha gant kampionadoù. Hag aze m'omp boan o m'omp boan da da welet hor hor match sirius. Kar ar paotr a zo tañsal amañ a zo kampion ebet eus e rummad-pouez, meur a rummad-pouez met memestra. Karl Karler Karel Strugler o o Gymru eus a Gembre. Hag e c'hoario a-enep ur c'hamarad din, ur Gall, a zo anvet Jules Alois. Setu neuze e klaskimp dielfennañ ar bartienn a vo c'hoariet ha reiñ un tañva eus an aergelc'h hag eus ar mod ma c'hoarvez seurt darvoudoù hag a gavan-me fentus-bras. neuze penaos 'za en-dro an traoù? Dre vras e vez E vez c'hoariet da gentañ pemp munutenn. Echedoù, goude-se 'vez ur roundbox ter munutenn, en-dro pemp munutenn echedoù, ur roundbox ter munutenn, hag all hag all, betek ma vije pe unan o reiñ lamm d'ar roue, pe unan o lakaat KO er boks, pe unan o tilezel en ur sport pe egile, pe unan o kouezhañ gant amzer. en echedoù o c'houzout ez eus dek munutenn KO evit pep c'hoarier. Setu lañsamp an traoù. amañ e weler neuze Karl Stognell oc'h en em ziskouez an tamm bihan aze, o klask lakaat an dud zo deuet da sellet da vezañ un tornez gantañ. Ezhomm-no bezañ skoazellet emañ tañsal gronnet gant Evaniel hag a-benn nebeud e teuy setu Jules Aloïs. Neuze ret goût ar paotr-se a zo n'eo ket boksour da gentañ hein, c'hoarier echedoù, met hennezh a blij d'an emgannañ kwa. O stourmer ar straed ma ma karet kwa, en em gannañ a ra er straed lies hag e hag e plije dezhañ setu eo bet o pleustriñ 'pad pell war ar boks aze evit klask kaout kampion ar bed ha klask trec'hiñ Karl Stagnell setu emañ o tont war ar ring amañ ha Benn-nebeut 'vo lañset an traoù. Gortoomp duvintenn setu lakaet eo ur c'hask war va pep pep hini evit ma vefe ket klevet re a drouz nag an evezhiadennoù live az eus a vez graet. Met ne lakin ket c'hanoc'h dechedañ an evezhiadennoù live drak ma ne ket dedennus a-fed echedoù setu e vo graet gant me hini. Hop, deomp Mossé. Ha pa grogo e krogimp-ni ivez. Lañset an traoù, stardet an dorn, marc'heg-F3, marc'heg-F c'hwec'h, CP-var, G-c'hwec'h, marc'heg-C3. Ha depemp eus Pêr Jul, setu depemp marc'heg depemp, hag EP-var, ul linenn boaz a-walc'h, honnezh bet tri zo posubl ivez. Hag ar marc'heg a dap e C3, bet dap C3, aze en em gaver goude eskob Geseiz barzh un estrukturenn Grunfeld ha tourb e-unan a zo ral a-walc'h hein, peurliesañ e vez c'hoariet kentoc'h D-pevar setu souezhet Julius Julius lesanv dezhañ ha hemañ neuze zo prederia petra ober setu kastell kastellet neuz hag H-pevar feuls e Karrestrgnel Karrestrgel neus c'hoant da c'hoari H-pemp da zigoriñ ar golonenn H da gas e rouanez d'un tu bennak ha marse da reiñ land e H-seiz Hag aze e lakae diaes jules dija. Diaes eo c'hoari a gavfell rede anaout spi car alies e c'haller bezañ taget buan-kenañ morse. Ouzhpenn-se dre ma n'eus ket c'hoariet D-pevar c'hoazh e diaesoc'h tagañ ar c'hreiz a-giz ma vez graet. Lies e vez c'hoariet D-pevar ha neuze C-pemp e vez c'hoariet eus perzh eus perzh ar re zu. Neuze evit ar poent e preder hir a-walc'h Julius met redek out en deus dek munutenn en holl, setu mat eo klask c'hoari taolioù-mat, c'hoari en deus B-c'hwec'h amañ. B-c'hwec'h hag H-pemp, neuze pal B-c'hwec'h n'eo ket lakaat an eskob EBCS e-giz ma kreder, met kentoc'h kas an eskob da zifenn e-giz m'en ray war-lerc'h. E G-pevar ha mod-se an tour ne c'hallo ket debriñ ar pezh gwerin war EB6. Eskob Gepevar, bon 'vez ket gwelet gwall vat war an dablez war ar stream aze, met emichañs 'velit mat war ma hini, HDOP Gec'houer. Neuze sur 'oar eo adtapout gant H, hein, ma vefe adtapet gant F e vefe kudennoù alies gant Eskob CP-Var o tont da da reiñ berzh d'ar roue. HDAP un dro. Hag un taol souezhus ma 'm eus soñj mat eus perzh Karel. Karel 'neus c'hoariet rouanez he daou amañ. Setu pezh a seblant iskis ar stankañ a rae eskob a-benn ar fin. E bal a zo kas ar rouanez ar buanañ posubl amañ dre gepemp da H pevar evit reiñ lamm d'ur roue H6. Setu gallout a ra bout dañjerus bremañ pa 'z eo digoret ar golonenn. Ar roue gwenn, an daoust dezhañ bezañ e-kreiz, a zo e surentez muioc'h evit ur re zu. setu redet diwall redet diwall mañ Jul o prederiañ prederiañ bun C-PEM 'vit kontrolier ar garezenn D-pevar rouanez Etri 'giz on hollad aze ret vo da Jul oc'h un dra bennak kas ar pezhioù da zifenn Setu, doc'h eur c'hoût ha Jul zo war-dro daou vil tri-ugent, daou vil pevar-ugent en echedoù. N'hello memes tra barrek a-walc'h. Ha kar estrognel zo e vicher war echedoù ha e vicher war e echedoù hag emañ ket pell da vezañ mestr-feed daou vil daou c'hant eizh ha pevar-ugent pe un dra bennak seurt-se. Setu amañ diorren en-dro da welet an tamm bihan ma faot deoc'h vo ket sellet pep tra, met penaos e, e ta an traoù aze da vare ar box, neuze tremenet achu ar pemp minutenn echedoù, ha bremañ ma ne vonk da renkañ an dablez, um, de klas n'em gana war ar ring, mokoz, o tornata un elegile, rait taolioù-keñ an elegile, ne diomp un tamm pelloc'h, Ha neuze e vo termunutenn pep rombog nemet ardor termunutenn aze o tornata hag o tapout taolioù-dorn kreiz he fas n'eo ket gwalez. Setu gwell e ve Jules o vezañ tenn amañ. met marteze zo un teknik mat ivez gant Karl Strugnall car Jules a zeu a-benn da skeiñ muioc'h met ne diskei bep tro. Koulskoude Karl Strugnall pa sko lies e tizh hag e oa al lec'hienn mat. Fival mat get div c'harr. Setu m'emaon ket oc'h mailh war ar boks giz ma welit ha m'emañ va faot deoc'h dont da vuheziñ an dra-se ma'z oc'h barrek war ar boks. Deuit, lârit tain pe lârit e neveziadennoù. Alies e lâr traoù entre deoc'h met met n'on ket evit kompren resis pe petra lâr. Degas a ran d'ho soñj aze emaomp gant ar chessboxing hag e hag e ranker lakaat an enebour KO pe reiñ lamm d'ar roue. Ma, deomp pelloc'h un tamm bihan ur wech gallout a rit sellet pep tra lakaat a rin al liamm war an deskrivadur. Liamm ar stream. Ha setu deomp dezhi evit eil pazenn hon echedoù. Neuze me 'larfe oa kevatal a-walc'h. ar rondenn box gentañ zo bet. Ha bremañ e tarc'himp da welt peseurt move 'vo kont en echedoù daoust hag-eñ e teu a-benn gant e dagadenn pe difennet 'vo mat gant Jules. Ha kampion ar bed o klask sachañ sachañ trouz war e du un tamm bihan aze, klask sachañ an dud. Lakit ho kazh-varv diouzh skouarn ha daou en-dro hag e kroger gant eizh munutenn vistrgnel ha c'hwec'h munutenn evit Jul. Ran da guzhat an dablez-mañ, kabenn ar fin zo bet faziou warni. Setu e tiskouezan meuilhin un-dro. Setu daou c'hampoenn ouzhpenn evit c'hoariañ gant ar re wenn hag un titl met Julia Loïs dreist-holl war ur bartienn ken prim ha se a c'hall sur a-walc'h trec'hiñ hennezh n'eus bet trec'hiet mui stri vras dija Julia Loïs. Os après c'hoarier me lar deoc'h 'meus c'hoariet ur bern gwezhioù en hep tamm a bep tro 'vez ster da tenn an traoù. O sapre stourmer ne zilez ket morse, bet n'eus traoù stert e pep keñver, neuze e pemp eskob Sepevar, neuze e pemp aze sur 'walc'h eo ur fazi dre ma leusk aze ar veskelenn digor evit an eskob ha neuze e c'hallo tagañ F6 pezh zo gwall soñjerus bremañ gant Marc'hig Gepemp, da'm soñj 'vije bet gwelloc'h lakaat ar pezh-gwir int e c'hwec'h evit stankañ ar veskelenn-se. Aze e pemp sur war aze e teu ar splet un tamm gant ar Ewen, marc'heg D6, marc'heg D5, marc'heg G5 evit tagañ F6, aze e c'hodrozer a-wechoù aberzhiñ un tu bennak ha ne c'hall ket ar marc'heg bezañ skarzhet, difennet gant ar rouanez evel-just. Ha aes a-walc'h a vo goude marc'heg F-c'hwec'h. ha difenn a ra Jules e eskob hag e zaouarn 'vo bremañ d'ar re wenn ha kas ar rouanez git m'o doa raktreset war ar golonenn H. Bon, 'vo ket tout, 'vo ket trawalc'h 'vit reiñ lamm, met koulskoude eta da vezañ dañjerus un dagadenn mellard deoc'h. Blijfe get din bezañ e-lec'h Jules aze. Ha marc'had 'm eus lammet un dro bennaket n'eo ket gwall strikt ? Ha gwell e ve war e benn aze diasur, diasur hag egile n'eo ket gwall gwall doujus ober seurt traoù, met fin, lakaomp ur match chessboxing deus ar gwir d'en ober. Met n'eo ket gwall n'eo ket gwall reizh ha n'eus ket gounez c'hoazh tamm ebet. Emañ re gefroc'h bet c'hoariet ha detriñ da'm eus soñj. Dommage ne ziskouezfen ket war an dablez, setu. Emañ c'hoazh o prederia. Aze diaes eo kavout taolioù taolioù aes d'ober hein, kar be be ranker difenn a nep stad e ouenn. Aet eo en-dro gant e eskob a ro honnezh zo bet da getri. Ha ezhomm zo tagañ en-dro hein, aze zo ezhomm kavout chañsoù da dagañ. A-hend-all e vo flas-tre Julius. Enep-chañsoù 'neus kavet. Ha achu, gwelet 'vo hag-eñ e-teuy a-benn d'ober an dra bennak a-enep ronez H-pevar ha ronez ha marc'heg H-seiz hein. Se 'nie a faot d'ar re wenn ober amañ. Evit Evit ma vefe eskemmet ar c'hezeg ha goude-se adtapet gant ar rouanez ha neuze roet lamm d'ar roue. Setu kempennet ur ring ur wech c'hoazh. Sellomp un tamm bihan ouzh ur boks. Ma kareud. Ha mont a ra buan, mont a ra buan. Ha memes tra e vezont o tornata da vat hein aze. Ne c'hoarzhont ket. C'hoant o deus trec'hiñ. Gwell e vez o daoulagad sellit ouzh e benn, sellit ouzh e benn, mennet eo. C'hoant eus da zistrujañ e enebour. C'hoant eus da vezañ kampion ar bed. N'eus ket aon. Deut evit trec'hiñ. Deut evit trec'hiñ met difenn ra mat. Strognell. Ah ! hag ur batatezenn e benn ur wech c'hoazh ? Klasker a gounit amzer ? Tenn an traoù, tenn an traoù. Ma, gallout a refed sellet, leuskomp ket re hir ar boks evit ar re a vefen ket plije ganti. Setu. Deomp en-dro, 'vid an trede pennad echedoù. Trede lodenn ar bartienn. A red vo da Julia Louis kavout hon dra buan-kenañ a-enep d'ar pezh a vez gourdrozet amañ gant ar re wenn. Setu Ronez Zetri zo bet c'hoariet e-giz ma weler amañ ha bez' eus kalz muioc'h a amzer gant Karl Strangel re vo da Julius klask mont ar buanañ posubl amañ evit nompas bezañ re ziweet. dre ma 'z eo kav an traoù. Dre ma 'z eo kav ar partien. Kav da lâret eo ne vez ket lakaet amzer ouzhpenn bep tro. Lañset hag en deus c'hoariet B5, B5 c'hoariet Escope Betri. Setu ma vefe bet debret e B5, meche gallet debriñ amañ gant an tour ha debriñ, euh, n'eo ket debriet e tri, met kentoc'h implijout ar golonenn B evit tagañ hag d'an nebeutañ vije ket bet an Escope ken evit reiñ lamm din. Setu e vije bet un dra vat. N'eus ket bet c'hoant eskemm a eskob. Eskob Betri zo bet. Ha Jul 'neus c'hoariet C-Pevar. Setu goût a ra aberzhiñ pa vez poent. 'vit klask kavout enep chañsoù ha redet tagañ amañ. n'eus ket amzer da goll tamm ebet. Debret 'neus e C-Pevar. Eskob C-C'hwec'h. 'vit tagañ E-Pevar. met ne ra ket forzh a zestrogn holl. Struggnell n'ije ranket debriñ e bep pemp aze ober enfin chom hep ober van en gwirionez ker n'eo ket dañjerus petra ordro Jul, met klask kenneus mont re vuan ha kas e rouanez ha deut en-dro ar splet gant ar re zu daoust hag-eñ e kaf forc'h an taol gwellañ d'ober gant ar re zu amañ. Rouanez Detri me ya! C'hoariet 'neus rouanez Detri deut eo a-benn. Ha gwelet a rit e teu da vezañ mil dañjerus tag ar an tour tag ar a-se tri ne c'hallfe ket kasteliañ ar roueed hag ar a e pevar ar rouanez-mañ. a zolerien mat ken ma'z eo. Evit ar wech kentañ e vel ar karr streugneul o vezañ diasur a partient tourbedov he gwareziñ e dour. Neuze amañ e ranker diwall diouzh touraj-tri, kar touraj-tri e c'hallfe skarzhañ honnezh ha di difenn h-tri ha goude-se e vefe ket kalz traoù d'ober ken gant ar re zu. Da'm soñj 'oa bet c'hwitet an dra-se. ne c'heller ket kennebeut c'hoari tour dezhi eizh, daoust ma vez fin evit reiñ lamm amañ pekerzh eus un eskob memes ma vefe ket vefe tour d'e daou. Hag emañ Jul o prederiañ c'hoazh, o klask kavout an dra-spizh ur poent pouezus eo er bartienn-mañ, ster dezhe debret n'eus ese-pevar, n'eus ket bet kavet touraj-tri gant ar re wenn eskob Sedaou, neuze deus tapet ese-tri berr c'hwec'h-unan. Gwelet a reer e krog da vezañ amsklaer an traoù un tamm bihan, kar ar roue gwenn n'emañ ket er goudor. Neuze amañ ez eus kalzik traoù a c'haller klask ober met evel-just eh a da gas un tour, un tu bennak ha da glask mont war dachenn e enebour. Ha achu, aze e oan chomet o prederiañ kalz achu ar pemp munutenn e bremañ e vo gwelet c'hoazh ur roundbox. Deoc'h da welet un diforc'h a zo un tamm bihan aze hein, e weler e oa Karl Strugnell o o poaniañ mur-me. Aze e oa o c'houzañv sklaer e oa, ha diaes e oa da diaes e oa dezhañ derc'hel kwa. Aze e teu a-benn c'hoazh, met gwelout a rae faot aze. Ur wech e krog just da dornata anezhañ e teu da vezañ ster d'an traoù. Un, daou, tri, kreizh da benn. Ha derc'hel da vont, derc'hel da vont. Pep c'hoarier a sellet en eil en eil egile. Daou dezhi. Setu ur stourm a ra kalz met lies ne, ne stourm ne, ne sko ket ne sko ket e-barzh resis. Ha goude an ter munutenn-se e oa deut en-dro mare an echedoù ur wech c'hoazh ? Setu selon maman, marc'heg H6 oa bet c'hoariet, neuze Tour DS oa bet c'hoariet gant Jules ha Loïs, ha ne ra ket forzh Karl Strugnell, n'eus ket c'hoant da breder, n'eus ket c'hoant da goll amzer klask a c'hoari ar bihan ha posupl. Hag amañ e eta Jules da gavout an taolioù gwellañ. Daoust hag-eñ e kavfec'h c'hwi an taol zo bet kavet gant Jul evit derc'hel gant an dagadenn? Evel-just e vez gourdrozet traoù dañjerus gant ar re wenn ha da gentañ marc'heg efreur, eskob efreur ha rouanez efreur evit reiñ lamm e acheiz. Setu e rankit ober taolioù re dieus, e rankit kavout un dra buan-kenañ. O jediñ emañ, kalz traoù zo da jediñ. Amañ e c'hallfe, da skouer, debriñ e pevar. Morse ne c'hallfe ket ar marc'heg dont en-dro da e frouezh ha ma vefe debret amañ gant an eskob e vefed ket mat a-hend-all e tapfen an eskob hag an tour. Se 'vije bet an taol gwellañ met e klaskennos an dra un tammig feulsoc'h. N'eo ket souezh eus e berzh. Ha ret eo diraze plantañ tizh, ret eo mont buanoc'h a-hend-all e vo paket berr gant amzer. Me eze lâret se pa vez lâret, met ha tour d'e-unan! C'hoarien gant nerzh, tour d'e-unan, eskob d'e-unan, prest dre rivañ c'hoazh, ronez e-unan hag aze stank an eskob hag e teu da vezañ dañjerus, hein? Ka ma vez debret an eskob e vo land ur roue marc'heg he frouezh. Eskob da bep c'hwec'h ha ne c'hall ket debret en-dro an eskob a-giz ma welet a-hend-all e vefe debret ha lamm. Setu n'eus dibabet ober bec'h amañ d'ar roue. Roue Feiz dre ret, met ne chom nemet pemzek eilenn siwazh. Daoust hag-eñ e teuio a-benn da c'hounit dindan pemzek eilenn ? Tour e daou, ne 'z a ket en-dro tamm ebet, dro annez dap, tour e-unan, dro annez d'e tri. Hag eta pep tra buan-kenañ, eskob e pevar. Eskob G-Seiz ronez e-unan en-dro. Tour D-Eizh, tourH-tri ronez D-Pevar, tour E-Tri evit hag an eskob eskob F-Pemp. En-dro. Ronez A-Tri, roez G-Eizh. G-Tri, E-Pevar hag E-Tigor an eskob hag ar azenou du C-Tri ar pezh-gwerin. Aze zo gouniet penn-da-benn aze gant daou bezh-gwerin hag an daou eskob 'vid ar re zu. Hag e teu a-benn da eskemm ar ronezed c'hoari a ra buan-kenañ. C'hoari a ra. Ar buan ha posubl n'hon eus ket gwelet biken. Vel ur c'had. Dont dezhi. Get pevar F3. Da pemp debret n'eus ket-se unan. Torget unan hag aze siwazh. Siwazh, siwazh. Gwell e peus. Karl Strugnell. o tiskouez amañ gant e viz ur roue Sulk ha forzh penaos n'edo nemet un eilenn met aze e oa gounid evitañ a-grenn eus bec'h amañ e-ge-unan. Arabat bennafi fiñval ar roue daoust hag-eñ e kavfoc'h an taol gwellañ amañ evit gounid gant ar re zu. Ma laoskan deoc'h teir eilenn da ehan ar video. Gallout a ra re zu c'hoari eskob Gepemp ha gant ur pezh ouzhpenn rak ma vefe debret amañ gant an tour e c'hallfen bremañ fival Meroe. Gourdroziñ a ran ober ur rouanez setu e ranko tour diskenn en-dro ha bremañ e rankan lakaat an dra etre an tour. Hag ar garezenn treuzfurmiñ, kas a ran ma zour hag aze e c'haller e ouenn dilezel en gwirionekañ n'eus netra da virout ouzh ar re zu d'ober ur rouanez. Siwazh en deus n'eus ket gwelet ar berr hag n'oa ket amzer ken da zerc'hel gant ar vartienn. Kouezhet eo gant amzer, kollet 'neus ar match gant amzer, pezh zo trist a-walc'h. dre ma n'eus aze e welomp ar fin en-dro dre ma n'eus stourmet mat pa vije war ar ringerbox pa vije war an dablez aze deuet a-benn da vountañ an dagadenn a oe dañjerus met siwazh eo bet un tamm re c'horrek ret vije bet deoc'h c'hoari o diwar intrudu gant an ien marse un tammig un tammig muioc'h met setu o sapre match Ha ma faotr Fedor Bega e checkboxing 'ba lârit deomp hag e lakin c'hanoc'h e darempred gantañ hag e c'hall faire marse mont da da grouizskipailh Breizh pe pe giz ma karot. Setu michañs deus plijet deoc'h. Ken ar c'hentañ tro!